Insellmilkom u nilqakom għal programm ieħor wiċċ imbwiċċ fejn kull ġimgħa naqralkom siltiet minn kotba differenti u mbagħad niltaqa' mal-awturi tagħhom u niddiskutu dawk ix-xogħlijiet. Illum imiss li niltaqgħu ma' Alex Farrugia u romanz tiegħu Grasshopper. Alex Farrugia ħadem għal ħmistax-il sena fil-ġurnaliżmu, seba' seba' snin minnhom bħala editur. Illum huwa edukatur u jgħallem part-time l-Università ta' Malta. Kitbiet tiegħu dehru f'diversi ġurnali u rivisti matul is-snin. Fl-1997 ħareġ l-ewwel xogħol letterarju tiegħu, Iħirsa fil-Mera. Grasshopper huwa l-ewwel rumanz tiegħu bl-Ingliż. Però ngħaddu issa għall-qari tas-silta. Grasshoppers aren't good-natured.

I finally shed the tears I had been wanting to shed for so long. And then the sea came and quietly washed away all my scribblings and designs. U dik kienet silta minn Grasshopper. Issa nistieden lil Alex jiġi hawnhekk. Kif inti Alex? Alright, tajjeb ħafna.
Grazzi ħafna tal-istedina. Grazzi lilek talli aċċettajt.
Għandna ftit mistoqsijiet għalik, bħas-soltu. Mela, il-protagonist ta' Grasshopper, Daniel Hart, jaspira li jkun kittieb. Huwa wkoll persuna distruttiva kemm lejh innifsu kif ukoll lejn dawk ta' madwaru. Iħossu mbiegħed minn kollox u jħares lejn il-ħajja bħala skerz jew aċċident. Ma jagħmel xejn apparti jixrob u jgħabbi n-nisa. Ħsibijietu jħallihom għal meta jiltaqa' mal-ħbieb fil-ħanut tax-xorb u jtiru f'ħakka t'għajn, bħas-sinifikat ta' ħajtu. Qalb ix-xorb, is-sess faċli, u ħolm li għandu ħabta jibqa' ħolm, hemm sens ta' telqa, ta' triq li ma twassal imkien. Hemm il-possibbiltà ta' redenzjoni għal karattru bħal dan? Hi kredibbli li karattru hekk isib forma ta' redenzjoni? Jiena nħobb inħares lejn lejn xogħol tiegħi iktar milli bħala awtur, bħala qarrej. Jiġifieri qarrej kemxejn privileġġat għaliex Meta tkun qed tikteb, speċjalment romanz bħal Grasshopper li huwa studju ta' karattru, inti tidħol fil-karattru mbagħad il-karattri il-karattru pratikament jikteb lilu nnifsu. U meta nħares nħares lejn lejn ix-xogħol tiegħi llum, ngħid illi m'hemmx il-possibilità ta' redenzjoni m'hemmx, anke għax fil-ħajja il-ħajja tispiċċa mhux bir-redenzjoni, tispiċċa bil-mewt, li hija oġġettiva u komuni għal kulħadd. Ġifieri, Grasshopper mhuwiex rumanz li b'xi mod qed jimxi mal-forma klassika, li b'xi mod jasal f'punt fejn wieħed jista' jgħid li hemmhekk hemm ir-redenzjoni tal-karattru. Naħseb ukoll li l-karattru ta' Daniel Hart jiġbor fih xi ftit jew wisq iż-zeitgeist taż-żminijiet li qegħdin ngħixu, ġifieri l-ispirtu taż-żminijiet tagħna fejn forsi jekk jirnexxieli nissellef ftit mill-filosofija ta' Georg Lukács, għandna l-bniedem li huwa reifikat, jiġifieri l-bniedem li jħares lejn u jqis lilu nnifsu bħala oġġett fost oġġetti oħrajn. Jiġifieri m'hemmx forsi waħda mill-affarijiet li toħroġ minn Daniel Hart huwa li huwa bniedem tal-faċċati. kif s-sit m'hemmx dejn il-ħart wara l-faċċati li jgħix fiha. U propju s-silta li qrajt inti tħobb li tikkonferma hija propju l-qofol ta' dak li huwa dejn il-ħart li fl-aħħar mill-aħħar traġedja tiegħu hija li wara daw il-faċċati propju m'hemmx realtajiet oħrajn ħlief dak li qed jidher.
Dan u ħbiebu jiltaqgħu b'mod regolari fil-ħanut tax-xorb Grasshopper, li ġab ismu minn storja ta' żmien il-gwerra fejn raġel xiħ kien imur jixrob u jieħu miegħu ġurat f'bott tal-ħġieġ. Dan jidentifikah mal-ġurat, jarah emblematiku tal-istess libertà li jemmen li għandu hu. Bejn ġurat maqbud f'bott tal-ħġieġ u dan maqbud f'ċirku ta' passività, ma tantx hemm lok għal sens ta' libertà. X'taħseb? Hemm forsi kritika min-naħa tiegħek lejn dawk li jħawdu l-libertà man-nuqqas ta' rikwetudni? Jien naħseb li l-libertà, aħna nużaw kunċetti fil-ħajja ta' kuljum li nużawhom spiss, nużawhom f'kuntesti differenti, imma ħafna drabi meta nippruvaw niddefinixxu x'inhu l-kunċett, insibu li l-kunċett mhuwa xejn ħlief kelma, kelma f'kuntest. Jiġifieri, Naħseb illi Daniel Hart għandu l-mod tiegħu kif jinterpreta l-libertà u naħseb illi hija wkoll riflessiva tas-soċjetà li qed jgħix fiha. Imma naħseb ukoll li hemm kuntrasti anke fil-romanz stess joħroġ li hemm nies differenti li l-libertà jinterpretaw b'modi differenti. Jien naħseb illi ma fl-aħħar mill-aħħar wara eh, li wieħed janalizza ftit xem eh, dawn il-kunċetti kontrastanti wieħed isib li kollox mhux marbut ma' verità waħda imma marbut ma' veritajiet li li huma faċċati, li li jistgħu jirriflettu fuq xulxin, li jistgħu jiġu f'kunflitt, kif naraw anke li jkollu Daniel ma' karattri oħrajn fil-ktieb. Imma fl-aħħar mill-aħħar hija tibqa' dejjem kwistjoni ta' interpretazzjoni, kwistjoni ta' ta' kif wieħed jipprova jagħmel sens minn xi ħaġa li is-sens f'aħħar mill-aħħar inti tiegħu u fil-kuntest li qed jgħix fih. Tajjeb.
Il-karattri femminili kważi kollha kważi kollha li jiġu fir-rumanz huma definiti biss fil-kuntest tas-sess. F'għajnejn dan, in-nisa huma totalment oġġettifikati, bla ebda ħjiel ta' umanità. Juża standards differenti mat-tifla żagħżugħa tiegħu u ma tantx jinstema' konvinċenti fil-fatt. X'inhi l-oriġini ta' dat-tip ta' misoġinija fil-fehma tiegħek? Jien naħseb illi l-ewwel ħaġa il-fatt illi r-rumanz huwa miktub fil-persunaġġ ta' Daniel. Ma setgħux in-nisa illi qed qegħdin niltaqgħu magħhom, mhux qed niltaqgħu magħhom bħala karattri sui generis, jiġifieri qed nisploraw il-karattru tagħhom, qed nesplorawhom dejjem mill-għajnejn ta' Daniel. U naħseb illi Daniel sa ċertu punt jagħmel kriterji per eżempju, li ħafna drabi huma naħseb li mhumiex applikati biss għan-nisa, ma naħseb huma applikati kemm għan-nisa kemm għall-irġiel li jistenna minnhom affarijiet li fl-aħħar mill-aħħar ma jistax jagħti. Ġifieri per eżempju, il-sibil qisha bħala persuna li hija medjokri u jitlaqa' għall-medjokrità tagħha. Fil-verità huwa kittieb li qatt ma kiteb. Jiġifieri tista' xi standard ta' medjokrità huwa da. Fejn tidħol it-tifla tiegħu, eħe, hemm emozzjoni, juri emozzjoni li forsi hija tmur lil hinn minn dak li juri lejn nies oħrajn. Imma dan jagħmlu għaliex Il-mar, it-tifla li qed jara, qiegħed jara bħala li hija t-tifla tiegħu. Ġifieri huwa bid-definizzjoni li qed jagħti tagħha li jersaq lejha b'mod li huwa differenti milli jersaq lejn nisa oħrajn. Anke għaliex fl-iktar punt kruċjali tar-rumanz wara l-mewt tal-mara tiegħu jinduna li fl-aħħar mill-aħħar hija din it-tifla li qiegħda tmexxih. Jiġifieri t-tifla f'daqqa waħda minn tifla li qed biex hu qed jipproteġi tispiċċa hi li qed tipproteġi lilu milli jkompli jinżel iktar fil-fond tad-disperazzjoni tiegħu.
L-idea ta' patria jew pajjiżek hi tema komuni fil-ktieb. Il-ġurat jaqbeż minn għalqa għall-oħra u minn territorju għall-ieħor mingħajr ma jagħmel ebda post tiegħu. Il-ħabib ta' Dan, Bojan, jemmen li art twelidu hi biss trab u ħmieġ. Agnes, mara anzjana, tbati mid-demenzja, mitlufa u qed tfittex darha. Dawn l-ideat jenfasizzaw it-tema ta' individwu mingħajr għeruq. Forsi din hija d-dijanjosi tal-kundizzjoni ta' Dan, in-nuqqas ta' għeruq? Jien naħseb li hija kundizzjoni li jekk irridu nkunu realistiċi dwarha hija l-kundizzjoni li ngħixu aħna f'soċjetà postmoderna. Jiġifieri Anke pereżempju jekk inħarsu lejn id-dinja x'qed jiġri llum u naraw dal-ħafna nazzjonaliżmu li qed iqum bħalissa u dal-patrijottiżmu falz anke f'pajjiżna, fil-verità mhijiex għax għandna l-għeruq imma proprju għax m'għandniex l-għeruq qed nippruvaw li noħolquhom. U fil-fatt noħolqu mitoloġija tal-għeruq. Fil-fatt noħolqu storja pereżempju ta' Malta li qatt m'eżistiet. Noħolqu nazzjonaliżmu li fil-verità mhu nazzjonalistiku xejn, jiġifieri. U naħseb li forsi l-iktar mod li Daniel Hart joffendi u forsi l-iktar mod kif Daniel Hart mhuwiex aċċettat minn min jixtieq jew għadu marbut mal-idea li hemm għandna xi forma ta' ta' għeruq fl-art li ngħixu fiha, hija proprju l-fatt li Daniel Hart jaċċetta dak li hu. Anke jekk ibati minħabba fiha, qed ibati ġenwinament b'mod eżistenzjali, fl-aħħar mill-aħħar dak li hu. U dak li naħseb li aħna wkoll, aħna il-ġenerazzjoni li qed ngħixu f'dinja postmoderna li aħna grasshoppers, li aħna ġorati, f'sens l-eruq tagħna jien għandi dubji kbar kemm nista' ngħidu li verament hemm l-eruq tagħna għaliex qed ngħixu anke f'kundizzjoni ta' dinja li hija globalizzata fejn l-influenzi tagħna ma mhux ġejjin mill-art tagħna ma ġejjin ġejjin mill-ajru mill-airwaves. Ġifieri naħseb li propju jaffendi għax propju ehm, qed jirrifletti xi ħaġa li aħna aħna llum ukoll. Interessanti ħafna, Alex. Mela, hawnhekk hawn tliet kotba li ġibt miegħek inti. Iva. Tgħidilna xi ħaġa dwarhom? Mela, ehm, jiena eh, inti qed li ġib xi ħaġa li influenzatek. Mhm. Ehm, u inti speċifikajt li l-kodba. Għal xina nħoss li iktar li tinfluenzani mhix il-kodba, mija mużika. Ok. Mhm.
Tista' ehm, tgħidna xi ħaġa dwar Jiġifieri jiena l-mużika togħġobni kemm mill-mużika rock sa mużika klassika. Kif ikolli ngħid xi influwenzani l-iktar lili naħseb illi influwenzani ħafna Schubert u Mahler. Imma jekk niġu għall-kotba ħalli ma nidħolx għax jekk nibda fuq il-mużika ma nieqafx. Però interessanti wkoll nistgħu nsibu ftit fuq hekk ukoll. Ġibt tliet awturi li jogħġbuni ħafna. L-ewwel wieħed huwa Crow li huwa poeżiji ta' Ted Hughes li jiena jolqotni ħafna l-mod kif Mill-perspettiva ta' ċawla, għalkemm iċ-ċawla hija xi ħaġa metaforika aktar minn kollox għaliex huwa uman ħafna dan il-ktieb, jagħti viżjoni differenti tad-dinja ta' madwarna. Mbagħad hemm Charles Bukowski, Charles Bukowski għax ġobni għall-mod dirett tiegħu kif jikteb, Imma dak huwa rumanz partikolari. Pulp huwa l-aħħar rumanz li kiteb Bukowski, kien diġà jaf li kellu l-cancer, kien jaf li qed imut meta kitbu. Huwa rumanz li jitkellem dwar bniedem li qiegħed jingħata commission mill-mewt imma mhux qed jinduna li l-commission li ngħata mill-mewt hija fl-aħħar mill-aħħar il-mewt tiegħu nnifsu. Huwa Pulp huwa rumanz li jipprova jissatirizza naħseb b'suċċess kbir ħafna, ir-rumanzi, ir-rumanzi tad-detectives pulp, jiġifieri kienu joħorġu fl-Amerika eh, fil-50s, mid-30s sa 50s, eh, u naħseb li huwa rumanz eżistenzjali vera ehm, sabiħ u deep ħafna. Ehm, U dan huwa George George Simenon, dik hija waħda mill-collections ta' Maigret. Maigret huwa detective novel, jiena detective novels jogħġbuni ħafna, ma' Maigret huwa much more than a detective novel. Apparti minn hekk Simenon jogħġobni ħafna l-kitba tiegħu, kitba diretta, kitba ekonomika ħafna, ġifieri hemmhekk f'dak il-volum għandek erba' rumanzi. Huwa rumanz qosra ma vera l-ekonomija tal-kelma, l-mod kif hu jagħżel u jgħarbel l-użu tal-kelma huwa inkredibbli u jien għalija Simenon jibqa' wieħed mill-awturi favoriti tiegħi li influwenzani ħafna. Tajjeb, mela wasalna fit-tmiem. Grazzi ħafna Alex tal-li ġejt. Grazzi lilek, ħadt piċir ħafna. Grazzi lilek anke jiena.
Wasalna fit-tmiem programm ieħor Wiċċ Imbwiċċ. Narawkom il-ġimgħa d-dieħla biex niltaqgħu ma' awtur jew awtriċi oħra.